Director Bill Condon chuan Beyonce chu Disney live action Beauty and the Beast a chang ve ngei turin a duh hle a. Mahse changtu nu role ni lovin Plumette role chang zawk turin Beyonce hi a sawm a. A sawi danin, Plumette role hi play ngei se ka duh takzet a, a chhan chu amah ang chiah a mawi a ni a. Mahse he character hi Beyonce tan chuan a hau mah mah a ni, tiin a sawi a. Beyonce hian he role hi a hau tham mah mah ti vangin a lo hnawlsak a. Mahse film an rawn release chiah mai chu lo met role hi a lar phian a, duhtu pawh a ngah zek a ni. Charlie hi Fifty Shades of Grey a changtupa Christian Grey character chang tura sawm hmasak zawk a ni a. Mahse sawm a nih lai khan mental breakdown a neih lai a lo ni a, A sawi dan phei chuan phone kal tlangin min rawn sawm a, mahse ka rilru tawt lai tak leh hah em em lai a lo ni a, chap pur chungin minute sawmhnih chhung chu kan inbia a, mahse a hnuah sawmna kha ka lo hnawlsak a, ka inchhir leh ang reng hle a ni, a ti a. Fifty Shades of Grey film hit zia chu kan hriat deuh vek a rinawm a, Christian Grey role changtu Jamie Dornan pawhin a hausak pui phah hle bawk a nih kha. Emily Blunt hian super hero character lar leh mi duhrawn em em Black Widow character play tura sawmna a lo hnawl tlat mai a. Gulliver's Travels a inlan a thlang zawkah a sawi danin, Duh ka thlang sual chiang hle a ni, a ti a. Emily hi Iron Man chhio Black Widow role play tur a tih a nih laiin, Gulliver's Travel movie a chan a a thlang zawk a. Uluk taka ka inngaihtuah chian hnuah Gulliver's Travel story line chu ka duh zawk avangin ka thlang zawk a. A hit viau tho bawk a, mahse, Black Widow role ka lo hnawl kha ka in chhir hle a ni tiin a sawi ni. Spring Breakers film director Harmony chuan Spring Breakers a changtu tur hi a duh uluk hle a. Selena Gomez leh Vanessa te chu role play tura a sawm hlawhtlin hnua Emma Roberts a sawm ve leh a. Brit character chang turin Emma hi a bia a. Mahse Emma chuan a story pawh chhiar hma hauhin a lo hnawl fit thla thak a. Pretty Little Liars cast Ashley Benson chuan Brit character hi a rawn play ta a, he movie hi a hlawhtling hle a, box office lamah pawh a che tha thaw khat hle a ni. Emma Watson hi Oscar winning musical La La Land ti a chang tura sawm a ni a, sawmna a hnawl avangin Emma Stone zawk in a chang ta a. Emma Stone hian Emma Watson in sawmna a lo hnawl a zara Oscar Award semna ah a che tha em em a, Tina mah hian a hausak belh phah sawt bawk a ni. Emma Watson hian La La Land-a chang tura sawmna a lo hnual mai kha a thlak a tih thu a sawi leh a, Beauty and the Beast chang tura ka lo inbuatsaih lai a nia, mahse kha tih lai khan ka hun kha lo siam rem hre dilang chuan tha ni mai tur tiin a sawi leh a ni. Hugh Jackman sawi danin James Bond thar siam a nih dawn khan call ka dawng a, he role hi i chang duh angem hlawh pawh a tha viau a nia tiin an rawn sawm a. Mahse a script a chhiar hnuah a story line chu hau a ti hle a, a thlak a ti a, thil awi awm loh tak a ni tih rilru a put avangin sawmna a lo hnawl a. Mahse movie a an hun chhuah chiah chuan script chhiar ringawt leh a chan a chan chhuah ngei mai chu a interesting dan a lo dang zia a hre chhuak leh chauh a, a inchhir leh hle a ni. Suicide Squad film larzia leh miten an ngaihhlut zia chu sawi tam ngai lo in kan hre vek ang a. Kha film a Rick Flag character play tur khan Tom Hardy tih a ni a. Mahse Tom Hardy hian lo hnawl in Venom film a thlan a thlang zawk a. Tom Hardy zuaah hian Jake hi sawm ve leh a ni a. Mahse chhan em em pawh awm lovin Jake hian a lo hnawl a. Tichuan Joel Kinnaman chuan a chang ta a. Jake fans te hian Rick Flag character a lo a lo hnawl tih an hriatin an uipui hle a. Fans chiah ni lovin amah Jake ngei pawh hian a ui leh hnuhnawh viau a ni. Fast and Furious director John Singleton chuan Tej character play tura Ja Rule a sawm dan leh a lo hnawl dan ngeiawm zet mai a sawi a. John sawi danin, Tej role play turin ka va bia a, Sumpawh ka offer hnem viau a, mahse a lo inla mi lian em em a, ka sawmna chu nep a tia ka call pawh a chhang tha duh ngai lova. A studio-ah amah ngei hmai chhan a biak tumin ka va kal a, mahse chutah pawn min lo be tha duh chuang lo va. A chhan chu Tej character hi atan chuan a hau tham mah mah a ti a, a khawsak a khawsak duh dan vel avangin ka beidaw'n san a. Ludacris ka call a, Ludacris nena kan indawrh tawn dan leh Ja Rule nena kan indawrh dan chu danglam tak a ni, a ti a. Ja Rule hian Fast and Furious hi a ngai hau ang reng hle a, a bik takin Test Rule, mahse a lar zia leh a hlawhtlin zia chu sawi tam ngai lovin kan hre vek awm e. Lindsay Lohan pawh hi Ja Rule ang deuh kha a ni a, The Hangover film hit leh sum la lut hnem em em mai a chang tura sawmna a dawng a. Mahse Lindsay Lohan chuan a lar lo tawp ang a hlawhtling lovang, Hun khawralna mai a ni tiin sawmna a lo hnawl ringawt pek a, mahse a chhui sual ve hle a ni. Mi lar tan chuan film channa tur thlan thiam hi a ngai hle a, an thlan fuh leh fuh loh a zirin an career hi a hlawhtlingin a hlawhtling lo thei tlat a ni. Film channa tur thlan fuh loh vanga career chheta an tam hle a, chuk zingah chuan John pawh hi an dah tel a. John hi Forest Gump-a changtur a sawm a nia. He movie siam anih pawh hian John hi changtu pa ang a ngaih ruat a nia. Mahse sawmna a lo hnual mauh mai a, a story chu tha a ti tawk lo a ni.